A ma lot o bobl sydd yn Campi Trawsnewid hefyd yn wedi bod yn hwnnw. So ddaru ni gychwyn trafod a cychwyn syniadau, ond be oedden ni'n weld oedd un pobl oedd yn gwneud bob dim ac yn Doedd na byd yn symud ymlaen, ond y syniadau fwyaf, a mae lot o syniadau wedi cael eu trafod heno yma, O'dd criw bychan bychan a wedyn o'dd Grug a Gwyrdd ni a mi o'dd o'n wych achos o'dd o'n roi cyfla wedyn i rywun sbarduno ni a o'dd o'n grŵp wedi cychwyn with a vengeance 'na ni ddeud yn Pen Croes. So, 'da ni yn, pwy 'da ni? Wel, 'da ni'n gweithio'n galad ofnadwy unwaith y mis, 'da ni'n cyfarfod nos Banas a trafod

spending time with each other and coming together with ideas. So I really love that about our group and well, we love it. Hefyd, dim just y rhwng genedlaethau, ond da ni'n gynwysiedig. Diolch ots. Pam oen, pam yw, pwy di pwy, mond bod gynnon ni'r un weledigaeth bo' ni isio gwella'n Dyffryn Nantlle. Felly ddaru'r caffi gychwyn ar raddfa bychan, small scale, yn y dyffryn. O'dd XR yn trafod petha ar draws y byd, ar draws y wlad, ond oddan ni'n teimlo, 'sa ni'n licio wbath lleol, 'chos

Rhan, dwi'm yn gwybod, ond roedd rhyw erthygl bach yn llai yn Papur Bro, lle i bobl wybod, ylwch, da ni yma, da ni eisiau mwy o bobl, da ni eisiau gwybod beth sy'n mynd ymlaen ym mhob pentra, da ni'n eisiau dyblygu, da ni eisiau bobl gydweithio. A dyna fy syniad yn hynna ni. Felly, rhannu syniadau, ia, i siarad am rydd, unwaith.

Mae yna un o'r bechgyn oed ysgol wedi gofyn am ailgylchu'n y dyffryn, a be nath o odd sgwennu Cyngor Gwynedd i ofyn be yn union dach chi'n gneud efo'r petha sy'n mynd i'r biniau ailgylchu, sy'n mynd i'r lle, be ma nhw'n neud hefo fo, ag odd o'n gwrthod atab. Wedyn, mae rwan yn... mae rhywun arall yn mynd i helpu symud falle am fod o'n blentyn ysgol, dwi'n yn gwybod, ond y syniad ydy bod ni'n cael gwybod beth sy'n digwydd i'r pethau sy'n mynd, achos da chi'n gweld ar y teledu y pethau sy'n mynd i'r môr a sy'n mynd i'r afonydd ac yn cael ei llichio. Wedyn y gobaith bod ni yn gwneud mwy o elgylchu, bod ni'n cael ehangu'r banciau ailgylchu, dim jyst yr caniad plastig, ond dan ni'n medru ailgylchu dillad, dan ni'n medru ailgylchu um, pacedi, crisps a bob math o bethau. A'r syniadau wedyn, wrth gwrs, ydy um, falle bod ni'n cael i'w stondin yn rhywle, sa chi'n medru prynu'ch pwdwr golchi a'ch pethau llnau, um, golchi rhestrir na felly i gyd, maen nhw'n cael eu pwyso. Mae yna llong yn Arfon yn gwneud hynna, ond sa yn gret sa ni wedi cael canolfan fach yn rhyw gornol yn Ŵlan y Nyffryn am allan, fel bod ni'n medru mynd a prynu, mae yna lai wastraff. Um, Mae'r ailgylchu hefyd yn mynd ymlaen i greu pethau Hyd yr hen Reviews for Use Recycle bo ni'n gneud petha, bo ni'm yn lluchio, a'r oes prynu dillad a lluchio nhw, brysur fynd, sgynnon ni'm pres i neud o. Gna ni rwbath amdano fo. So ma' hwnna'n dopig mawr a ma' un o'r grŵp local wedi cymryd hwnna on board yn dydi? So ma' hwnna'n beth da. Yym chi'n meddwl bod Joe Morgan yn deg? Wel ia, syniad fi oedd ca'l marchnad leol. A mi gesh i, pan o'n i efo'r exam, gesh i fraint o fynd i Marchnad Ogwen a nath nhw nghoesawu fi yna, gesh i fynd i'r pwyllgorau, gesh i fynd i'r farchnad, gesh i weld sut ma'r mŵr rhedeg i farchnad. A dwi wedi rhaid y ffael i gyd, ond dwi'n meddwl fysa hynna'n dod â pethau nôl i'r dyffryn bod pobl yn creu, a mae pobl yn gwneud pethau. Ch'mod ma' lot o greffta a petha ma' nw'n 'i neud ac yn 'i dyfu, beth am werthu'n lleol? Fel bo' pobol yn ca'l cyfla bo' ni ddim yn mynd i Gaernarfon ac i Fangor i brynu llysia a ffrwytha a cig bara, bod o'n ca'l 'i gynhyrchu lleol, ca'l 'i werthu'n lleol, on' cadw'r arian yn lleol wedyn. Felly,